Helo boys, croeso i Llewfod. Wel, mae Jamie Roberts, Ken Owens a Stephen Jones a fe newid wedi bod yn gwylio'r gêm yn erbyn cochion Queensland. A Stephen, o'n i'n disgwyl i'r frwydr yma i fod tyn bach yn fwy gystadleuol. Mae'r sgorfwrdd yn awgrymu nad oedd hi. Be nes di O, o'r wyth deg munud 'na? Wel, o' lot o positives i'r Llewod. Uh, o'n i'n hoff uh, iawn uh, fel oedd uh, haneri diware. Gret gweld Gibson Park uh, allan ar y ca. Uh, a Donia Finn Russell uh, ar ei gore. Uh, nes y ddoi symud y bel i'r gwagle. Um, Gethon ni uh, llawer o llwyddiant fel nes ni fel tîm y trosglwyddo'r Bil heddiw oherwydd oedd y llinell amddiffynnol y Reds yn sefyll nôl a oherwydd ni o'n ni'n gallu trosglwyddo'r Bil yn dda. Wnaethon nhw dechrau dy tân yn unboliau ddo, yn dyn nhw? Do, maen nhw wastad yn mynd i, ti'n bod, yn gyrfa chwaraewyr yma. Dim ond unwaith maen nhw'n cael cyfle i chwarae yn erbyn y llewod. So maen nhw wastad yn mynd i dechrau da, fod yn angerddol a creu argraff ar, ar y tîm. A, ti'n bod, o'n nhw wedi rhoi'r llewod dan pwysau. Ond beth oedd yn neis gyda'r llewod, Wnaethon nhw adeiladu trwy'r gêm. Yn amddiffynnol, o'n nhw'n gryf iawn, y sys, system yna yn eu lle. A wedyn ni, fel ych chi'n gweld, oedd y, fel oedd y gêm yn mynd mlaen, oedd y dwyster y, cy, y cyfle um, yn cynnyddu, oedd y camgymeriadau yn lleihau a nhw'n mynd trwy'r lefelau a wnawn nhw'n ad, a then marcyn i gallu adeiladu am y gêm nesaf a wedyn ni at y gemau prawf. A dim ond un Cymro yn anffodus sydd ar ôl yn y daith, Jac Morgan wrth gwrs, ond gall e gêm da yn do. Gath e fwy o bêl falle yn yr hanner cynta, ond nath e witho mor galed a fe wrth gwrs o ser yn y gêm. O ser yn y gêm, perfformiad cryf iawn gan Jac a ma fe rwng i fi, ma fe rwng fe a Josh van der Flier am y am y crys saith yn y yn y gem gem prawf cynta na yn Brisbane a ma fe di ca'l gêm hynod o dda heno a roid t'mod tra flan e um, am y crys na, ond edrych, pethau dych chi ddim yn gweld, oce, okay, mae wedi caro'r bil yn gryf, mae fe'n gryf dros y bil, ond jyst y gwaith i bant o'r bil, um, pan mae'r, edrych ar y ceisau arall, mae'n cynorthwyo yn gyflym iawn, a mae'n chwarae o fri, a mae, mae fe mor braf gweld yn performer ar, ar y lefel eicha. a cais bach fyd iddo fe, sydd wastad yn nais. Ond fi'n cofio'r y daith diwetha Ken, oedd, oedd lot o sôn am y frwydr rhwng o ti a, a um, Jamie yn dod am, am y Cris Rif 2. Siwr bydd, bydd Jack yn, yn timlo ar ôl perfformiad fel yna, achos gath Josh gêm da iawn yn erbyn y Western Force. Do, yna beth sy'n angen. Mae angen y cystadleuaeth 'na yn y garfan i wneud yn siŵr bod y tîm prawf yn barod am pan mae reina'n dod. Gath Josh van der Fleer gêm dda di Sadwrn, mae Josh wedi cael, uh, gath Jack gêm dda, hynod o dda hedd, heddi wedi rhoi marcar arall lawr. A mae angen y cystadleuaeth na, fi'n siŵr bod bod nhw wedi dod yn ffrindiau O'n i wedi ofyn e, i chi ddo, i chi rili? Really? Pa chi'n gystadlu am y Cris na? Na'r challenge mwyaf. Be, be, bod yn gyfeillgar gyda? Wel, mae da chi, mae da chi, tmo, uchelgais fel tîm i ennill y gem y prawf, right? A hefyd uchelgais fel unigolyn i bod yn y tîm prawf. A sech chi'n, tmo, y ddau na'n redeg wrth ochr ei gilydd, a sech chi'n neud fe fel unigolyn ar taith mae, hwnna'r hwnna prawf mwy ar taith. Achos dyn nhw'n mynd i di mod ar taith lleod ond moyn, ddim moyn waren y gemau prawf, reit? Dych chi moyn cyrraedd y tŷ na, ond sut chi'n mynd am beth ti'n neud na, yn holl o bwysig. Yeah. Sut nes ti fynd am beth ti'n neud hwnna gyda Jamie George Ken Owens?
na, ti'n ma, ma, na, ond na ffordd chi'n dangos parch fi'n credu, yeah, a ffordd okay. chi'n uh, ymarfer yn erbyn eich gilydd, uh, ffordd chi'n dangos yn y perfformiadau ar, ar y disadwn, ond fel wedyn ni pa mor penderfyniad yn cael ei wneud, pwy bynnag sy'n dechrau ar y fainc neu ddim yn rhan o'r gemau prawf na, fel chi'n uh, gweithio da'ch gilydd i cefnogi'ch gilydd um, tywod, nes y gem yna. Am rai gweud, uh, yn 2021 oedd Jamie wedi llanw'r rôl na yn gret, tywod, nath e ddim chwarae yn y gemau prawf, a nath e cefnogi fi a Luke Cowan Dicky, a hefyd Rory Best yn 2017, tywed, nath e cefnogi'r ddau o'n ni uh, yn y, i, i wneud yn siŵr bod ni ddim wedi cael y paratoad oedd angen i fod yn iawn am, am y gemau prawf. A fi'n credu na cryfder y garfan a, a ffordd mae'r uh, diwylliant na wedi cael ei cynyddu yn ystod uh, y daith. I fod yn llwyddiannus fel garfan, mae rhaid pob chwaraewr cyfrannu. Uh, fi'n cofio pan mes i De Africa yn erbyn Ogara, a siwgam yn y parch dy fi at uh, Ogara, ond O'n i'n gwario lot o amser hefo fo ar y cae ymarfer neu jyst yn cico on. O'n i... Chi'n dysgu hefyd lot o'r chwaraewyr chi ar y taith efo. Be wnest ti dysgu fwya o o dy o dy gyfeillgarwch di gyda Rog? Yym, o'n i'n dwli fel o'dd e'n ymarfer i cico ond fel o'dd e'n gallu trosglwyddo fe i'r gêm. Oce. Yy fel pitch geography fe, fel o'dd e'n deall pryd i cico, pam i cico, so cymeres i hwnna wrtho fe. Ok, wel mae hwnna'n kind of arwain fi mewn i'r cwestiwn nesaf. Nes i sôn am y haneri yn dy ateb gyntaf di. A ni'n gwylio Finn Russell fel yna. Fel cefnogwr, fi'n joio gwylio Finn yn chwarae. Mae fe'n real maverick ond yw e'n fel hyfforddwr. Siwr i ti'n delio gyda chwaraewr um, mor um, unigryw?
Wel, mae fe'n chwaraewr mor talentog. Ie, yeah, mae Tamach yn unigryw, ond swydd chi fel hyfforddwr yw cael y gorau allan o fe. Oherwydd i fi, mae fe'n gallu agor um, uh, ramddiffyn lan y go gloi, mae fe'n gallu rhoi uh, chwaraewyr mewn i gwagle, uh, mae fe gwell y gêm yn dda, a dros y blynydde mae fe wedi eiddfedu a mae gêm wedi gwella pob blwyddyn. A i fi, mae fe'n wario hynod o dda ar y foment. Am gymeriad i gael yn y garfan fyd? Na, mae fe, mae fe'n cymeriad, ond yr amser sydd da fe ar y pêl, rydyn ni'n gweld uh, di Sarn a he, heddi hefyd, ti'n bod. Pan mae fe ar y trod flan, mae amser da fe, mae'r gweledigaeth, ti'n bod. A nes i mwynhau chwarae gyda fe yn uh, 2021, ti'n bod, dath e off y fainc yn y trydydd uh, prawf, oedd Dan Big yn newydd mynd bant, ac yn meddwl, o, fe pwysau ymlaen nawr, a falle cymeriad e newid, a jyst cymer, cymer, e, arnoi'r car, just gweud, let's have a bit of fun, efe. A na, a na meddylfryd fe, ti'n bod, mae fe moyn mwynhau'r gêm, a pan mae fe'n neud ni, mae fe, mae fe'n ma, ma fe llif yn y ffordd mae'n chwarae. Wel, mae Steve di sôn fel hyfforddwr, fi'n meddwl o ran falle amddiffynwr, sut fi'n amddiffyn erbyn y boi ma. Pryd chi'n meddwl mae'n mynd i caru'r bel, mae fe'n cicio, pryd chi'n meddwl mae'n mynd i cicio, mae fe'n cario. Mae da fe'r skill set cyflawn, um, fel maswr. A fe, fi'n meddwl mae, mae fe'n cerdded mewn i'r Cris Deg na am y prawf cyntaf yn Brisbane. A Jamison, Gibson Park, yr un naw? Uh,
Wel, mae rhaid, fi, ma rhaid i fe war y tŵl. Okay. Oedd yn braf gweld y war a heddi, fi'n meddwl gêm arall o dan y fel te, bydd e'n barod i cychwyn y prawf cyntaf nhw. Fi'n mynd i ofyn i ti nawr hefyd am Elliot Daly, chwaraewr arall sydd wedi chwarae'n dda iawn ar y daith mae hyd yn hyn. Yn anffodus, wnaethon ni weld e yn mynd bant o'r ca yn dal i fraich e. Um, ti, ges ti di anafu mewn doi, um, ar doi daith, yn do? Pa mor anodd, mae'n anodd um, delio gyda anaf mewn unrhyw gêm, ond mewn sefyllfa fel hyn, pa mor anodd yw e? Ie, yeah, ar lefel top y gêm, Anna gyd yn anelu at y brig o'r gêm, reit? A mae fe, ma, ma mor drisgol, Tom, os ti'n afion wrthnos diwetha, mae, ma, ma, ma, ma, ma tofyd dros do, a jyst gobeithio'r gorau am Elid Daly, reit? Bydd yn cael x-ray. Fi'n fi jyst yn gobeithio'r gorau bod e ddim wedi ffractio'r braich na. Um, ond gawn ni weld. Ie, yeah, o jyst o ran, ti'n cael ei nafi ar, ar t'mod, teithio lle, wel, dwi'n cofio gwylio fideo 97, reit? O'n i tyfu lan efo gwylio y tîm yn De Affrica, gweld Rob Howley di anafu, um, a t'mod, cyn y gêm prawf y cyntaf yna, 2013, t'mod, fast forward, 16 blwyddyn, fi oedd yr un oedd ar y physio bed yn crio, a Rob Howley di cerdded mewn fel hyfforddwr, yeah, okay. a ddim mor full circle moment. Yeah. Um, a ni'n fforus iawn, gaethon nhw, o'n nhw wedi carfu ar y taith, o'n nhw wedi dod yn ffit Ond um, i'r boys ma nawr, mae rhaid nhw roi popeth mewn i'r gem, os chi'n cael ei anafu, the rugby gods are not smiling on you, right? Na, a be fi'n ffynd yn anodd yw, ni'n eistedd fan hyn, a ni'n ni gobeithio bydd Elliot yn oce, okay, fel o'n i'n gobeithio, Thomas yn iawn, ond anffodus nad oedd e um, wythnos me. Ond wedyn, ni'n mynd mlaen i siarad am, wel, pwy falle deiff mas yn ei lle fe. Mae hwnna'n rhywbeth anodd iawn i sôn am, ond Ond na'r gêm efe, ti'n gwybod, mae ma anafiad yn digwydd a mae fe'n galed ar y chwaraewyr sydd mynd i... Gyda os mae ni'n colli Elliot Daly, y rheswm mwyaf mae fe ar y daith yw, to, mae'n dylentog, mae'n chwaraewr hynod o dylentog, mae'n gallu chwarae yn nifer o safleoedd a, a cico i cico pwyntau hefyd sydd um, yn pwynt o gwahaniaeth lot o chwaraewyr arall. Ond fi'n credu y profiad sydd da fe, ti'n gwybod, hwn yw trydydd daith e nawr. Um, Mae lot o profiad o ran yn y garfan o ran rygbi, ond mae fe'n gwahanol cael y profiad 'na i i chwarae yn teithiau y Llewod, a fi'n credu 'na lot o'r reswm oedd e 'na. So gobeithio bydd e'n iawn, oherwydd yr arweinyddiaeth bydd e'n siŵr o fod yn dangos oddi ar y ca' yn hynod o bwysig i'r daith 'ma. Ie, ma' ma' ma' fe 'di ware 'na, ma' fe 'di bod yn y 23 am un ar ddeg gêm dwetha y Llewod. 'Na'r fath o brofiad o bosib bydd y Llewod yn colli. Ma'n anhygoel, yndyw e? A a a ond ti'n edrych am falle os fydd rhaid i Elliot o gartre, falle bydde ddim, so o'n i'n gwybod, ond, ond pwy sy'n ar y stand-by wedyn, o'n i'n edrych ar Blemery falle, neu Furbank, Stewart, pwy ti'n credu fydd ar y stand-by list? Um, Stewart fi'n credu, okay. personol, ond uh, y ffaith um, tri chwaraewr uh, ti di enwi fyna, maen nhw gyd Yn ymarfer, mae, fi'n credu mae um, Becyn Alban yn waren erbyn y Mauris, mae Cymru, yeah. Japan, mae y boes Lloegr, Ariannin, so pob un yn iach ac yn uh, cadw hunan yn heini, so os gewn nhw'r galwad, byd nhw barod i fynd. Yn diddorol, mae'r dau cefnwr, o'n i'n meddwl falle, ti'n mynd, ti mynd i ymladd mewn y Cris 15 na, ddau nhw yn swnio di ware. So Hugo Keane yn Blair King Horn, newydd cyrraedd mewn Australia. Sa'n ni wedi gweld y boys na'n ware to, a Elliot Daly yn un o chwaraewyr na, Os yw'n aros yn ffit, gobeithio bod e'n ffit. Mae fe'n hefyd yn ymladd am y crys pymtheg na. Reit, chi'n mo'n cael cwestiwn bach o cefnogwr nawr. Ydych chi'n licio cael cwestiwn bach o cefnogwr? Pam ti'n disgwyl mi fel a Ken? Ti eisiau nodan neu ti eisiau gwybod beth i? Yeah, great. OK, cool.
Let's go with it.
Joio'r enthusiasm.
Right, um, cefnogwr um, Wallaby sy'n mynd i ofyn cwestiwn i chi heddi. Paul yw e, mae fe wedi bod yn gwylio'r gêm yn y stadiwm. Beth sydd ti ofyn i ni, Paul?

Yr hyfforddwr, pyndit, dyfarnwr a cefnogwr Paul fanna, Awstralia. Kind of ateb cwestiwn i hunan, ond ewn ni ofyn e anyway. Beth ydych chi'n meddwl o'r blaenwyr, boys? Wel na, mae rhaid gweud, twod, oedd y pac uh, yr, y Reds gyda pedwar chwaraewr ryngwladol twod, yn, y, yn y pimp blaen. So digon o profiad na. Credu wnaethon nhw adeiladu fel, fel uh, eithon nhw ymlaen, oedd y sgarmes symudol yn gryf dyn nhw wedi gosod sylfaen. Oedd bach o angysordeb yn y sgrym, pan daeth y newidiadau mlaen, a newn nhw gweithio ar hwnna fel mae'r twrnament, uh, fel mae'r daith yn mynd yn ei mlaen. Ond, twod, o'n nhw'n corfforol iawn, wedyn ni, y Tôr J, Jack Morgan, o Jim wedi gweud gynhara, twod, y ffordd o'n nhw'n nhw cliro mas y racet, twod, o'n nhw'n corfforol iawn. Um, Tyma bach fwy o cywirdeb, ond newn ni gweld hwnna fwy am yn y chwarae gyda'i gilydd, ond T'mod, 52 o pwyntiau, ddim, ddim yn rhy ffôl. O'n i'n meddwl bod blaenwyr ni'n dda o gwmpas y ca. Um, Nethon nhw um, croesi llinell fantais yn gyson. Uh, o'n nhw'n gyflym hefyd uh, uh, yn ystod yr 80 munud. Uh, a oedd hwnna wedi helpu creu y patrwmau a'r lle i'r olwyr. So, um, o'n i'n bles iawn hefo blaenwyr ni. Ie, yeah, so ni wedi siôn am Marw eto. Gath ei Gêm dda iawn heddi, yn do? Gath marw gêm ffantasig, Jack gêm ffantasig. Marw fel, fel captain. Llawer o chat i bod am bit i Joe McCarthy, falle lle fe yn y tîm ma um, ar gyfer y prawf cyntaf, ond oedd marw yn ffantasig o dda hefyd, ar draws y cae, ti'n pethau, falle chi ddim yn gweld, ond mae gwaith e i ffwrdd o bel yn, yn so, mor unigryw, mae fe'n chwarae o'r fri. Ond i jyst yn poeni chydig, falle mae, mae llewod yn sicr yn y hanner awr cyntaf yna, yn, yn rhoi metre eitha hawdd i gwrthwynebwyr, pryd oedd y, pryd oedd y boys, co, y cochion Queensland yn ffres, a nhw'n rhoi pepeth, popeth mewn i'r gêm, ond nhw'n ennill y llinell fantus ychydig yn rhy hawdd i fi. Okay. Y chwaraewr mwyaf talentog y dan nhw tu ôl oedd Hunter Paisami, yeah. mae fe wedi dod yn ôl lawr o garfan Awstralia ac oedd e'n edrych yn gorfforol, oedd e'n threat i ni heddiw? Ie, a cwpl o line breaks hefyd o gwmpas y blaenwyr. Felly jyst y pack, mae'n rhaid nhw jyst edrych a sut maen nhw'n cychwyn y gem yma, a, a pa mor pŵer maen nhw'n... y faint o pŵer maen nhw'n dod ar y llinell fantes. So, oherwydd, pryd mae'r gem yn mynd mlaen i'r gem prawf, y prawf cyntaf yna yn erbyn y Wallabies, mae'r pŵer sydd yn dod at y Team Llewod 'ma, ewch at Valentini, Fraser McWright, t'mod bois sy'n mynd i cario'r bel yn gryf, maen nhw'n bois pwerus iawn. Ond dyn nhw'n meddwl, t'mod, maen nhw, ond maen nhw'n gwybod beth sy'n mynd i dod yn erbyn Australia, t'mod, y, y dwyster sy'n dod ar lefel ryngwladol oherwydd mae'r chwaraewyr yma, maen nhw'n chwarae ar lefel ni mynd i'r gêm yma am beth dyn nhw ddim yn gwybod beth i disgwyl. No. Yeah. Mae, ma nifer o newidiadau oherwydd dyw'r chwaraewyr ddim wedi dod lawr o, o'r carfan uh, Australia nôl mewn. a so ni'n siŵr beth i disgwyl o'r tîm sydd really mynd i dod, dod mas yn erbyn nhw hefyd. So mae rhaid cofio hwnna. A mae, mae fe'n dal yn gynnar yn y daith hefyd. Mm. A ni sôn a, a Marw a, a Jack um, yn eich atebion chi fyna ynglyn â'r blaenwyr. Y cydbwysedd y reng ôl, oedd hwnna'n well heddi? Oedd e'n siwto Jack yn fwy? Bwy oedd e'n wario gyda yn, yn, yn y reng ôl na? Wel, roedd efe fwy o cyfle i Jack cael ei dwylo ar y bel, uh, yn wedig yn y hanner cynta. Um, a fi'n dwlu, uh, maen nhw ware Jack ar yr edge, so, uh, so mae'n bwysig pan mae chwaraewr fel Jack da chi ar un ochr bod chi'n gallu trosglwyddo'r bel i ddefnyddio'r mantes sydd da fe, mae, mae fe'n grif ar ei tra. Dyw e ddim y per, uh, chwaraewr mwyaf gorfforol o safbwynt uchder na phwyse ond mae'r ffaith mae'n gallu trosglwyddo pwyse fe'n dda pryd mae fe'n redeg so yy o'n i'n bles iawn o perfformio Jac a y ffaith bod e bod sêr yn y gêm fi'n credu bod pawb yn Ie, o'n i gyd yn falch iawn o hwnna. Mae Sir fel hyfforddwr bydd yn gweithio chi mae fe'n air jyst y, y metr neu ddwy ychwanegol na ar y, ar y, ar edrych cae A ti'n iawn, mae fe'n yn y tackle, mae fe'n meddwl, mae fe'n edrych bod yn mynd i stop o reit, mae fe'n ennill 2-3 metr arall, a mae fe mor pwerus. Felly, be ni'n gweud yw ni'n angytuno gyda Paul, a, a fel oedd Paul di gweld y gêm. Fe na beth yw'ch ateb, chi'n gyffredinol, boes? Cant y cant. Ie, sorry Paul. Sorry Paul. Diolch am, diolch am y cwestiwn, ddo. Digon o chwaraeon i chi yn ystod yr wythnos nesaf. Y Tour de France, dy Sadwrn, allwch chi wylio'r holl ddrama ar S4C. Mae'r disgwyl ar ben i dîm Rhian Wilkinson. Prynhawn Sadwrn, mi fydd Cymru yn herio'r Iseldiroedd yn gêm gyntaf Ewro 2025. Peidiwch â methu'r diwrnod hanesyddol yma. Mae'r gyfres yn symud i New South Wales i Sadwn ar gêm yn erbyn y Waratahs, a chofiwch am y llew fod y cyntaf o'r daith ar gael i wylio ac i wrando ar Spotify, Click, BBC iPlayer a YouTube Chwaraeon S4C. Rob McBride, Alun Wyn Jones a Sir Gareth Edwards oedd yn gwesteion cyntaf ni, werth gwylio a gwrando. Right, saibon bach o'r gêm nawr, ydym ni'n ôl am eich barn chi am y gêm nesaf mewn munud, right? O'n i'n gwylio um, ar cyfryngau cymdeithasol wythnos yma, perthynas oedd yn blodeuo fewn y garfan, perthynas Finley Beedlam a um, Ellis Genge. So, ni, be fi eisiau gofyn i chi yw, pwy ddath yn ffrind ar daith y llewod na fyddech chi wedi meddwl bydde cysylltiad gyda chi. O'ch chi ddim yn meddwl bod chi'n mynd i lico falle. Pwy sy'n siarad gynta?
Wel, 2009, 2009 es i ar y taith llew y cyntaf ni, a, cyntaf fi, a oedd boi amhrofiadol yn ware yn Cris Rhif Dig, Stephen Jones. a nes i fod yn ffrind. Na, fi ddim yn cymryd hwnna, fi ddim yn cymryd hwnna. Fi eisiau arall. Uh, Keith Earl, oherwydd okay. um, o'n i ddim yn abod Keith. Uh, fe oedd y llew ifancach O dan ni ar y taith yn dwy... 2009? Ie, 2009. Uh, a nes i rannu stafell da Keith, a oedd e'n uh, crwt mor ffein, a fi'n cofio oedd da fe'r uh, cyfrifoldeb o gyfalu am y llew o dan ni fel masgod ni, Bill. Dyfe Bill oedd enw? Ie, ie, Bill.
So, uh... Nes i ddim cymryd lot o sylw o'r llew, dyma. All, your, all yours, Ailsey. Yeah. 2009, definitely. Ond oedd e'n becso siw gymryd o Bill, pob tro ni gadael y stafell, Oedd e'n mynd nôl i'r stafell yn neud yn siŵr bod yn cwato Bill oher- oherwydd oedd ofn 'da fe bod Paul O'Connor neu'r bechgyn mynd i ca- cael allwedd i stafell ni a dwgu Bill. So ie. Oedd e yn becso ma' yy Sugarman am Bill. So nes ti dod mlan yn dda gyda cipio. Do, do. Ti ddim yn meddwl bod ti'n mynd i. Na. Yym, Ken Owens? Na, cwpl, ond fi'n credu yr un mwyaf, twa, yn traddodiadol, dyw bachwyr ddim rili'n dod mlaen dyn gilydd, mae yn traddodiadol. Ond uh, ar y daith, twa, nes i, nes i mlaen a ffrindiau dda gyda Luke Cowan Dicky. A, mae fe fwy lyflu. Da, ni yn cystadlu am, am Cris, ond fi'n credu, well, ni'n lot henach na fe, so ddau'n gweld fi fel bron i, bron i, bron ei dad a edrych ar ôl e. So, so nes i edrych ar ôl e eitha lot, ond ddethon ni mlaen a, a dal yn ffrindiau mawr heddi. Mae fe'n gymeriad, fi'n lli gweld sy'n byddech chi'ch doi'n dod mlaen. A ma fe. Mae dan ni llunes na, nath e actually nghofio ethon ni un diwrnod lle oedd rhaid dod â crysau clwbau gytre ni, a dde ddim wedi dod â un. So nes i roi benthyg uh, crys athletic cyfyrddin i fe. so ni ddoi o'n i'n cerdded rownd yn crysau'r athletic. so oh, briliant. So, Mae'n bromans yeah. go iawn. Rhan o'r clwb, rhan o'r um, clwb nawr. Jamie, ateb right rhywma, please. Ateb right. Uh, pwy ti'n afon eitha dda? Ugo. O, oce. 2009, ie, ie. Pam wyt ti'n meddwl bod fe'n mynd i fod yn rili coci? O, just, uh, falle bod y Llynden, yeah, Harlequins, swagger. mate, Harlequins, mate. A, um, yeah, o'n i'n, o'n i'n holl o gwahanol personolaeth. Um, a fi just yn cofio hanner ffordd drwy'r taith yna, o'n i'n eisiau yn y hot tub yn Johannesburg, yn y, a just dod i'n abod ei gilydd. A, o, lle ddech chi'n mynd chi'ch doi'n hot tub, i bach tops chi, yn eich budgie smugglers chi. Enjoyo. um, na, mae'n fwy, mae'n fwy nice. A ti di dod â dy, dy gap ti mewn i? Ydw.

Yn well nag unrhyw tîm, mae'n hanes y gêm yn cynecto tmod, traddodiad efo tmod, hanesyddol. Pryd chi'n cael eich ddewis i, i, i cynrychioli'r llewod, chi'n really um, tmod, uh, deall y chwaraewyr sydd wedi wario o'ch flan chi. A rhyw 5-6 mlynedd yn ôl, wnaeth, wnaeth y llewod penderfynu roi capiau i pob chwaraewr sydd byth i gwisgo'r Cris Coch. Right? A fi'n meddwl oedd peth... Really, really lovely. I cael hwn yn y post. Um, A mae pob llew, a hyn o'r lle, tmod, llewod o dan cant, mae mwy, mwyafrif o'n nhw'n awr di, di marw, ond danfonio'r capiau teulu nhw, right? Felly, mm. um, a chi'n connecto trwy, trwy hanes, right? A mwy nag unrhyw tîm arall, dych chi'n gwybod pwy chi'n cynrychioli, pwy chi'n gwisgo'r Cris Coch na. Llew rhyw beth i ti? 757.
7. Steve, pa rwyf ti?
Ta'n cofio, mae dan...
Mae da fi'n enodiadau fan hyn. Stephen Jones, llew 745. Ken Owens? 89. O, wrth gwrs bod ti'n oh. cofio. Etched.
Fi'n cofio...
Fi'n meddwl... Fi'n meddwl... Fi'n meddwl... Fi'n meddwl Scott Cwnell, 666 o Scotty. Efe!
Yeah, Fi'n lygo hwnna. Right. Um, dewn ni fy nôl nawr te, dy gêm nesa, Waratahs. Ti'n abod y tîm yn, yn dda iawn. Sio dyn ni'n mynd i fynd erbyn y Waratahs, James? Wel, gobeithio bod yn gyn cystadleuol to, ond mae'n ma anodd gweld sut mae'r lleol ddim yn ennill gan 45 deg pwynt to, i fod yn onest. Um, Sa'n cwyd sio... Ond uh, beth yw y gemau yeah. fe? Yn traddodiadol, traddodiadol. ar y teithiau, dyna beth sy'n digwydd. Yn sicr, falle oedd Zeland Newydd yn 2017 ychydig mwy yn cystadleuol yn y gem yna, ond yn traddodiadol nawr, ni wedi dod yn ewst i'r lle fod ennill y gem yma. Um, Mae'n wedi rhywbeth o'r cwpl o'r boys o'r Wallabies to i ware um, dros y Waratahs, ond mae'n T'mo, mae'n anodd gweld sut mae Llew ddim yn ennill gan 45 pwynt yn Sydney. Os eisiau nhw ryddhau mwy o, o, well, o chwaraewr ryngwladol i war erbyn... Mae'n anodd, oherwydd ni, ni siarad am safbwynt y Llewod, ond mae Joe Schmidt, mae, mae plan hefo fo, a dyw e ddim moyn colli chwaraewyr i anefiadau. Uh, mae fe moyn, pan mae'r gêm prawf agoriadol yn, yn dechrau, mae fe moyn rhoi tîm cryfa fe mas ar y ca, a mae fe moyn manteisio ar y cyfle sydd da fe nawr i gweithio ar y ffitrwydd a gweithio ar patrymau'r tîm fel bod nhw'n barod yn erbyn y Llewod. A sa'r peth, mae'r ma Llewod yn adeiladu ti, uh, carfan newydd, carfan talentog iawn, ond dyw Australia ddim wedi chwarae yn erbyn, uh, gyda'i gilydd ers, ers y hydref hefyd. So mae angen yr amser yna gyda'i gilydd. Fi'n gwybod mae, mae dan nhw gemau uh, yn arwain lan at y, at y, y gemau prawf. Mae nhw war y dydd Sul, yeah.
mae nhw war y Fiji nhw. Mae peth. So mae fe, ma fe, ma fe yn galed i nhw i wneud hwnna, os mae angen amser paratoi arnyn nhw hefyd i bod yn barod am, am y gemau prawf na. So mae, mae fe'n balans eitha galed i, i cael. Bydd y Waratahs yn fwy o brawf iddyn, iddyn nhw na, na heddi? Um,
na, sa'n credu uh, bydd, uh, uh, oherwydd uh, yn traddodiadol mae'r Reds yn tîm Ie, uh, gryfa. Ie, gryfa, ie. Yeah. Ond, Ar Brumbies, ti, fydde? Br Brumbies, ie, yeah, nhw'r, oedd y tîm cryfa uh, Australia eleni yn, yn y Cystadlaethau Super. Wel, diolch boes am eich cwmni chi. Um, Stephen, Jamie, chi nôl gyda fi ar ôl y gêm nesaf yn erbyn y Warriors. Beth sy'n bod o ti, Deli, ti? Oasis.
Hung, hungover from yeah, Oasis. Hang on nawr. Oasis ar nos Wener. Ie, ie. Mi sadwn mae'r gêm. Yeah, Fi'n mynd i Oasis fyd. Ie, a fi. A fi.
A Steve.
Wel, fi'n edrych mlaen i gael eich cwmni chi. Ken, mi siwn o'i weld ti'n wythnos yn nesaf. Um, Mwynwch yn ei bryd ni, boys. Diolch am rando.